Tap penjo udhi kanye ma ambe dambe bine ma. Eh? In gi jaber. Ineno nade? Toto si toto. Kik iwach Kiswahili, kik iwach Kiswahili. Ne, kik iwach Kiswahili. Oko jaluo. Oko jaluo. Oko jaluo. Iluo gene ngina. Aka ah, wacho to odhi fwenyo, odhi fwenyo ni wawuoyi mose mose. Mama. Vipi? Poa sana.

tunakuwa kwa nyumba yake eh, bwanako, kuna roho safi kabisa kabisa. Ah, bwana gini kitu nasiko nini atigo igo rangi bo sasa mam gige mabiro poga kodi pare okawuondi nyasaye ne timuru niya hmm. ah, ah. konyo

Dong owinjo owinjo nying no. We uluongo nying. Ibago kore. Bora wami warieko ber. Neno iwinjo. Adwa nu konya gi kijo kaba. Wacho tu se wacho maber. Iwinjo. Ma inen. Ah ah, iwinjo ma. Bwana koro kaka nyoji kaka ne chamo chamo Sharon udwanyo zit to kiluok. Dona we ni miari hivi. Dona we ni miari ya mori bika nyoba. Miari. Na gigo nange na duogo luoko iwinyi. Miari ne weyo te emeji duogo chamo godhiambo. Mawe miari. Maibe ni duogo chamo miari. Kwani noki chiemo godhiambo. Emana wachamo cha. Ifuo kachia. Ah, ah. Wanya ketho, wuo maber. Kiko goya no. Ngama ni in emen giki.

kende eh, eh. macho munoweza ulibenwa kelo nikech wuon gi notamore kawe apo macho to nwacham iwinjo maodu wako kolamo cha macho miluongo ni tusa oh, eh, ah, bwana wase amabor mikelo next bang mikalo kono ni abi miya moro ya ah, ah ino audu ah, achwete kwana ne moro mana chaka kelo ani inge chote ah ino ibu

maina ni benisi cha muchieke mara hii ah ah me ngano ya ukiyo ma ngano ya ukiyo nyalo hii kuyu to dhiwi jango oh ok chal gi guok man butwa ka ado chamo ado kode na ase cham ase cham didi didi ado ngachiel to kacha kalo

manye gimoro bwana. Huyu ni tindu. Jatedo moro bwana. Ah, ah, ah, ng'ini kata sende manyone watiyo go ka. Kokwa luok. To kiket guog no luok. Eh, kare ino ang'o konyo ga orga. Ada tieko go piyo mondo odhi. Manga mo. Luok sende go piyo. Sende ma wachieme nyoro manyaka Sharon chieme. Luok sande. Ola sande. Konyo ga. Baby si si tunateremka. Nyinyi fikeni kwa nyumba. Mm. Sawa. Sawa.

Njeri. Yes. My name is Njeri Auma for your information. Asepo tango, dao manikedo. Boys. Bine. Ango timore. Makuru itere tere. My name is Njeri Auma. Yes. Ba. Njeri tu usega. Bine.

An osiepe maricha weyo. Osiepe maricha weyo. Bende ineno gik mano mano malaika emene loso iwinjo. Mong'isi ni an ok luta iwinjo go dwe. Jogi ema ketho. Gik mutimo kae. Mago ujinga moko atim iwinjo. Iwinjo go dwegi. Tena unikome. Na ukome hapo. Mwangalie vile anakaa.

Ata penj ot be ionge go. Ei. To kwani mana dhi nyamino. Yaani ot be ionge go. Yaani- Ne we koro kerne kanyo to koro idonjori kod ne kidwa nyiera e yo kama Ot be en. ionge go. Boka bo- Yaani Ok adwari. Kik- kik Mano wuok ne tadieri, wuon go. miwacho ni Oh, onge ot no kik- tadieri. Kik wuok ne wuon go. Ot be ionge go. To- Mano oda. To karang'o mitimo Nairobi wuod wegi?

Chodo tichodo ga. Igombo nyako no. Igombo nyako ne dhi kumi bi e imbe. Jaber machao na wadhi. Machao na wadhi. To kidhi be nok iberna. Wawuoni. Ne. Be nok. Wambe okwadwari. Okwadwari gi pier mopam. Okwadwari gi pier mopam.

Wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Uwezi maliza sisi. Uwezi maliza sisi. Wana mwizi bwana wala. Bwana ngene unte mukato na di. Hmm? Nyako no. Nyako no lebero. Nakia. Bado membe koro ng'eyo ni sarwano to inge. Eh, we koro ge ema wang'o iye by the way. Koro gimitimo. Eh. Ato kadoka ma Nyasaye chiel adhi manyo mon. Madam. Madam. Cheki. chalmayoseneno simu ok orita rita ng'ato ka ok awuondi ok dhi nono ah, ang'e site moro man o oh, eche inti dhi romo gi nem chadhiet ang'e site moro wadhi ne iwinjo ba nyako no to nagomba dieri dieri ma nyasaye nyako no to nagomba iwinjo Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo e lela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo. Joajawa. jothum mokwongo kapok waduogo ir- ir- kuom joangla ong'e ane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala ma nyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge dewo wang'. ochiem to ochiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo iyud weche gi kamoro amora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae, hmm. kete mana kok idwa kete kata wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.